Kia rāhiri mai te whare tapu e.
Ā, tēnā anō koutou e ngā iwi o te motu. Ā, ko taku kupu whakamanuhiri atu tēnei ki a koutou, ā, hoki mai anō, e hari ana mātou, ā, nui hakaharahara nei tō mātou hari, ko koutou tēnei, Kua uru mai ano ki roto i te whare nei o Nga Wai Teka. Haunga o tatou tini mate aitua, haere ra koutou, e ko koutou tenei, ko ngaro i te tirohanga kanohi, ka mohio matou nga mahuetanga mai, ae tika to korero, kahore e i maumautia to koutou māuiuitanga i roto i a koutou mahi, I a koutou e ora ana i tēnei ao. Nō ngā tini manaakitanga i hakarerea mai nei ki a mātou, ā, tēnei ka hakamoemetea atu ki a koutou. Nō reira, hakaterea tō koutou waka, e ake, ake ake ana, ā, kia rite te rau o te hoi. Haere rā koutou. Kia ora huihui māno tātou. Kia ora. Kia ora.
Tēnā koe, Kiu. Tā tātou taihoa, tātou e huri atu ki tā tātou pūtake kōrero, he manuhiri, he tuarangi kei waenganui i a tātou. E Tūkaha, ko koe aha mai ki konei? Ka mea koe e kore koe e werowerohia e ahau. Kāore au e mua ana, he aha i pēnei rawa ai tō hakahihi ki a au i ngā tau maha nei? Ka tae ki te rima o ngā tau, tae anō tō ihu ka puta mai. E mihi ana rā ki a koe, me taku hari, ko Kaura Tahitene ko tō māmā, I ngā wā katoa, e, ko, ko Hauke tana hoa whawhai, ko te, ko te, ko te tūmanako, ko kai kei ki tērā tūranga i tēnei rā. Kia ora, kia ora ki.
Tēnā koe. Tēnā koe.
E ai ki tērā kōrero he rite ki te kaikōhē nei me āta noho kia tunu pai ai, kia koropupū pai ai te mīti, taka rānō, tahi ka kuhungia te tōpoi nā ko au te poroporo kei runga hei whakakapi i te reka katoa o taua kai, nō reira, koinei tōroangia taku tatari i. Kia tika te māoa, nā, ka tahi anō, ka tae mai, hoi anō, tēnei te mihi ki a koe. Engari, nā roa rawa te tatari, ka ī ake te kai e mā. Kia ātea, tā tātou pūtake kōrero i tēnei rā, he hui nui i tū ki runga o Waitangi i tērā wiki. Ko te nuinga o te māpu nei hei tāku i tae pērā atu ki taua hui nei, karangatia ana taua hui ko He Tai, He Tokerau. Nā, kāore au i kōrero, tino kōrero i roto i tērā hui, haere ki a tau ki reira ki te hakarongo. Nā, ko Hau tērā, māua ko Taringa, e hakarongo ana, e, ko te kai e haka tuwhera i te hui, ko te koroke e noho mai nei i tērā pito, nō reira e mea ana Hau, nāna tērā hui. Māna e hakamārama mai, he aha kē te pūtake o te hui rā. Āe, tēnā tātou. Ā, ehara nāku, engari nā, nā Chatia Lana rāua ko Amohaere tērā kaupapa i karanga, ā, i runga i te whakaaro kia whakakotahi ngā kaupapa reo puta noa i Te Tai Tokerau, ā, e whai wāhi atu ai te nuinga ki te kōrero mō ngā kaupapa, ā, whakarauora reo, ā, Whakapiki reo i roto i ngā rohe o Te Tai Tokerau. Māku e kite ka nui te tini o ngā kitenga me ngā whakaaro i puta hei whakamahinga mā te katoa. Reira, koirā pea te kaupapa matua.
Ā, e taea au e kite ngā mara. Ā. Ahakoa kia ruarua nei, ā, hoi nō hei tīmatanga kōrero i waenganui i a tātou. Ahakoa kihia haere ai i roto i ngā rohe ko aua take tonu, ko riro mā te tokoiti ngā kaupapa e pīkau, koinā tētahi āhuatanga, ka mutu kua riro mā kaupapa kē ngā kaupapa reo e ārahi, kua whirinaki ētahi kaupapa reo ki ētahi kaupapa reka, pēnei me te hākinakina, me te kapa haka, me ara āhuatanga katoa nā, koira tētahi kitenga pai ki ahau. Tētahi atu, mōhio, pāhi ana tātou tēnei mea te moni, torutoru noa iho tērā mea te moni ki waenganui i ngā kaupapa maha, nā reira me pēhea e whakakotahi i ērā kaupapa kia toiroa i roto i Te Tai Tokerau.
Engari ko te mea nui, ko te... Ko te hau. Oho, ae, puhia, kia puhia ka kōrero, puhia ka kōrero te hau. Ko te mea nui, ko te rongo e tioro mai ana te reo. Te tika, te hē, te aha, ahakoa e anga kaupapa, i rongongia tērā, i rongongia tērā i runga i te marae, ko i te whare ruranga, hau ngano tā mātou noho kia puhia e te hau, Engari i rongo i nga reo, i nga reo, engari e rongo i te reo e korerohia ana. Miharo kia hau tera, ko te mea uaua o o tenei mahi o te tuku putea ki nga ropu hiahia ki te whakapiki reo, ko te tuku te moni kia rongongea ai ko te reo e hakahokia mai ana. He nui nga ropu horekawa no e tae ki tera, engari i roto i tera hui ka rongo i te nui kua tae, kua, kua eke ki te tahi taumata. Ko te turn o Tumanako, ka haere tonu, kia piki tonu ai te reo ki ona taumata katoa. Tetahi o nga kaupapa i a matou i te, i te Taraipiunara i tera wa, ko Linda Smith hoki tetahi o nga panara, and kaha ia te mahi tahi ki a matou matawai anei, ki te rangahau mō te reo e puta ana. Ko tana kōrero tino nui ki a mātou i, i, i, i Motatau, um, ko tana, uh, e tāna e toru, e toru e rua pea ngā kaupapa. Ko tahi, e taea raini e ngā tamariki te whakaputa i wā rātou whakaaro mā roto i te reo Māori, na tēnā pea he mea tērā he wānanga mō Te Mātawai, e taea te puta te whakaaro, and ko te mea tuarua, e Āhei raini te whakaputa i tō mātauranga mā roto i te, mā roto i te reo. Tēnei i te wā e rangahaungia ana ka aha te reo ā muri atu i te kura. Pai?
Tāku kē hoinei e mihi atu ana, ki te hunga tokoiti nā rātou te mahi nui ki te hakatū i tēnā hui, mahi nui, kite atu i te nui o te mahi, te hakariterite, haunga anō i te marae, te whenua i waho, ngā whare tēneti, heke rawa iho ki te whare i te taha o te moana, me ngā haka haerenga katoa. e harara ai te mahi māmā, he mahi tino nui tēnā i runga anō i te aroha ki te reo, otirā ki, ki ngā reo o Te Tai Tokerau, ngā taera o te reo o Te Tai Tokerau, kia puritia ngā tūāhuatanga o te reo i roto i a tātou. Mm. Nā koina te mea miharo ki au o te huiraka, i aroha au ngano ki te te oranga tonutanga o tō tātou reo Māori, engari ki te oranga tonutanga hoki o ngā taera me ngā tūāhua o te reo o te kāinga. Yeah. Uh, I te rā tuatahi whai wāhi, tēnā wehenga, tēnā pito, tēnā tairua o te, o te rohe whānui ki te hakaputa korero mō ngā huatanga e pāna ki te reo o tēnā wāhi, o tēnā wāhi i roto i a tātou. Miharo atu au ki tēnā tuahua. Ae, tae rawa ake ki ngā taiohi, whai wāhi ngā taiohi, ngā kaumātua, ki roto i ngā kōrero. Ko Tamariki ērā e. Tēnā pea kia āta mārama ai te iwi, me whakamārama atu, me whakamārama mai hoki. Ki au, nā te mea ko hau tēnei e hanga nō rangirua ana, he aha rawa nei te pūtake o te huira? Nā, kāore au e hī ana kia rangimārie katoa ā tātou kōrero. E mea mai ana a Pukamata ki au, he ora kau e taringa e aro mai ana ki te, ki te rangimārie. E. Nō reira, Ko te haka tūtataki noa iho i a tātou anō, ngā ringaringa waewae i roto i te kaupapa nei, i te kāinga nei, he hui rānei, hei haka rongorongotanga mā tātou, he aha ngā mahi kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, he haka puaki, haka aro hau rānei mō ngā rā kei te heke mai, he aha kē te pūtake o te hui nei. Mm.
Kia ora i te pae motuhake.
Ina kore tae tera patai te haku i te ua tika taku kore o rangirua ni. Me penei, me penei pea taku. I tae atu koe? Kahore, kahore.
Rawa engari rawa u te. Rawa u te. Me pono pea ake korero rawa au te tangata tino aruaru hui pera ana mo te hui te take. Ahakoa ko au e noho ana hei te heamana mo te reo o Ngati Hine, tetahi o a matou tino korero o roto nana taku mama na taku whaea i whakataki kia whakakaingatia te reo. Na, kei roto ano i era ahuaranga, Ā, ahakoa taku mīharo ki taku whanaunga ahakoa rātou mā e tino whanake nei i te hōhonutanga o te reo ki au nei, ko tāku kaupapa ka haere au te tautoko i ngā tamariki, ka haere au i a mātou i tētahi wā hikoi ana i te Tā tātou a Maunga o Hikurangi. Torutoru noa iho te iwi tae mai ana ki reira, nā, e taea au te kōrero mō ngā rākau, e taea au te kōrero mō ngā awaawa, e taea au te kōrero mō ngā kāhiwi o reira me ngā nekenekehanga o tā tātou tupuna a Uenuku, tana pā i whakatūria ki runga rā. Taea noa iho tērā i a au hei whakakāinga i te reo, i ngā kōrero ki wā tātou tamariki, ā, Nāku anō tērā, tērā kaupapa i whai, ehara kē i te whakapau kaha ana au ki tērā, kore au e, e, e rapu take kia wātea au te haere ki ngā hui pērā noa iho, kia tono rānōngia au te haere, katahi anō ka puta. Ā, Ehara kei te whakaiti i tērā haka huihui tahitanga o te, engari te torutoru, ahakoa te torutoru o te iwi tae atu ki te hui, torutoru atu mātou kei runga i te, i, i te whenua e takahi ana, te whenua e whāngai ana i ngā kōrero ki ngā tamariki, nō reira, kia tiro au, ā, ki ngā taha e rua o te kaupapa reo nei, ā, mōku ake he, he noho pūmau ki roto i te koraha, ki roto i ngā taiororua o te kāinga, nā te mea, i reira taku reo tupu ai, i reira taku reo whakakāingatia, nō reira wa mātou uri maha, ā, ahakoa i roto i, i ērā, ā, tūmomo āhuatanga, e kore tērā e kitea i roto i te hui nei, me mai tāku tirohanga engari ma tērā hui e whakawhānui, e whakarata mai te tini kia taea ai tēnei āhuaranga, nō reira, āe, kīhai au i tae atu engari ehara kē te mea kore taku tāpiri atu, taku koha atu ki tērā kaupapa he whakatupu tonu i te, i te whakakāingatanga o to tātou reo ia rā, ia rā, ia rā, koina te mea, te mea nui ki a au. Umm.
Pai, pai tonu wena kuru. Na ki herea mai e nā kōrero ki te hui nei. no, no, e, hara tēnā i te, hara tēnā i te, i te, i te, uh, i te hakatoi. Nā te mea taku mōhio ko te rā tuatahi, koia no te rako te tumanako. Mm. E, kia tae mai tēnā hunga e kōrero nā koe. kia puta mai nga tuna i o ratu kohao
i te parenga na ka hakamine katoa atu ai ki reira i te ra tuatahi. No reira tena pe patai kei kona, i tutuki ranei tera tumanako? Ko te kaupapa tira o te ra tuatahi, te ra tuarua he ropu i roto i tetahi whare na e e kauhau ana ki te iwi. Kāore i pērā, te rā tuatahi i whakatuwherangia ki te katoa, nē, i runga i te pōwhiri ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ki tēnā koraha, ki tēnā koraha, mauria mai a koutou kai kia kauika katoa ai ki konei. So, ko tā mātou, tā mātou e korero ai mō te pae motuhake ēnei, ko tā mātou, i tutuki pai, i tutuki pai ā, wētahi o ngā kaupapa i runga i tērā āhua whakahaere. Ā, ko te manawa pā, ko tētahi o ngā kaupapa i wawatatia e te, e te pae motuhake, kia whai wāhi te hunga ki te wānanga mō ngā kaikōrero, mō ngā, mō ngā kaikōrero, te hunga mihimihi, tērā, ā, tū ki runga i ngā taupa, taumata o ngā marae, ā, kia whai wāhi anō hoki te reo karanga ki roto i te huira, mai tēnā marae, mai tēnā marae, kia whai wāhi, kia mōhio ai mātou, me pēhea te tautoko pēnei nei i runga i tō marae, me pēhea te whakanui atu i ngā kaikōrero o tō marae me ngā kaikaranga. Haere ana ngā wānanga kaikaranga, ngā wānanga karanga kei kō tērā marae ki tērā, engari horekau e hoki atu ana ki ō rātou ake marae. Ēnei pērā ana i āhua hiahia i roto i te hui nei kia puta tētahi māramatanga Me pēhea tā mātou tautoko kia whai, kia maha atu ngā kaikōrero i runga i ngā marae, kia maha atu ngā kaikaranga i runga i ngā marae. He rerekē te tū o te iwi nei i runga i a Waitangi, i runga i a Otiiria, ngā marae nui. Engari te whakaaro A, e, no te mea, he, he roa te wa, i whakaaro matou, me peha rainei te tuku putea, te tuku tautoko rainei ki nga whanau, kia noho te reo ki roto i nga whanau, me pehea, he aha te mea e taea ai tera, na, ka hokihoki mai wetahi o nga, nga korero i roto i nga rangahau, a, ko te hiahia o te nuinga, kia ko atu nga kaikorero Ohh, horekau kia kō atu. He maha ngā marae o roto Taitokerau iāinei, horekau e tangata noho ki runga i te taumata, ki te mihimihi tae atu mātou ki tētahi hui runga i tōku ake marae, ko te kai ia whakatau i a mātou i roto i tā mātou marae o Matawai au, he tangata nō Maniapoto i moe, i moe Tana wahine no Matawaia. Me taku aroha ki a tatou, ki a matou. Tau, tera wahanga rawa i whai, rawa i puta i roto i tenei hui. Engari horekau, horekau i te whakahe te hui me te, me te nui o nga tangata, toru rau nga tangata i. Ehara tenei te rapu he, e hakapai ana e tatou katoa katoa e pai nei, e tautoko ana i te hui ra. He titiro ke me pehea e pai ke atu ai a nga tau e heke mai nei. Ko te Tau atu, tau mai, tau atu, tau mai, tinitini ana ngā tono, āwhina taetae mai ana ki te pae motuhake mō te haka haere, wānanga, karanga, whai kōrero, te ako i ngā pao, ngā waiata tawhito me ngā karakia tawhito. Kī pai, ngā whānau, ngā hapū, ngā marae e tono pūtea ana kia hakatū ērā tūmomo wānanga. Nei te hakaaro tē pae motuhake i ētahi hakaaro. Tuatahi ake, pēhea te hakarōpū i wērā tūmomo tono kia tino eke ki tētahi taumata teitei nei i roto i wērā mahi. Ko te pātai tuarua i toko ake e, ko wai ā, ko wai ngā pū kōrero e whāngai ana i te hunga i roto i wēnā hui, ā, nā, i reira, nā te mea i roto i ngā tau, ā, he nui te pūtea kua hakapaua i runga i wērā tūmomo wānanga, nā reira i rapu ai na he ara anō, ā, na ko te hakaaro kē kia, kia hakahuihui mai ngā pū kōrero, ā, otirā te hunga e hiakai ana ki tērā tū mātauranga, ā, ki te āta wānanga, ā, me pēhea, he aha rā, he aha reina te, te huarahi o te mahi tahi e, e noho rangatira tonu ai ēnā tūāhuatanga i roto i a tātou, ā, me te mohio hoki, ā, tō tātou rohe Te Tai Tokerau, ā, ka nui tō tātou waimaria, he nui ā tātou kōrero tuku iho e mau tonu ana e tātou. Ā, i roto i tēnā hapū, i tēnā hapū, he āhua nui anō ngā pūkōrero, engari he puna e mimiti horo ana i mua i ngā kanohi i tēnei wā tonu. Ā, na ki au i te, te rā tuarua i, i tū ētahi, ā, pae ki te haka puta korero pēna, ngā mahi e mahia mai ana i roto i ētahi o ā rātou iwi, ki te tautiaki i ngā tikanga me wērā tū mahi. Nare ai. Me te mea ano, ki ahau e puta pai tēnei, he roa ngā wānanga o te taumata mō te reo te take. ā, ko tokowhitu tau, ko whitu tau iānei te haerenga o te taumata mō te reo te take i whakaaro mai tērā tau, ā, kia whakahaere anō te reo me ōna tikanga. Koe tērā tētahi o ngā whāinga o tētahi o ngā mea he hē mātou kia puta, me taku whakapae i puta i te rā tuarua o te, o te hui nei, te kōrero ngā tikanga Kaua e kōrero mō te reo nake anō, engari me ōna tikanga e tautoko.
Nā, ko te wāhanga tēnā ki te whai motuhake, he mea nui tēnā kia āta mārama ai tō tātou iwi, te nuinga kāore i tae atu ki te hui nei, i pēhea te aho o te hui nei, pēhea tonu te titiro a te tangata ake I tae atu ki tera hui, ka uru ki roto i te wananga, ka uru ki roto i nga korero. He aha nga korero whai take ki to taringa i reira? Kua tae atu taku titiro ki a koe Hinowai, Takoa, Taylor, kaore u kite i a koe i reira Wiremu? I reira rani koe? Kahore.
A koe atu Taylor i reira koe? Ae, rei, kihai matou i noho roa atu. Tae atu matou i rongo i te hiori hakumutunga o Muriwhenua. Nei ko ratou, na, hai karonga atu ki a koutou o Kaikohe, Oh, he rā tuarua kē tō tīkiti. Oh, āe. Āe, tērā.
Koirā anō, hai karongo ki wā koutou kōrero, tū ake e Ngāti Whātua, na, hoki atu mātou ki tā mātou kaupapa. Ko Taihoa ka hoki atu anō ki a koe, na, te mea e tau ana te titiro i tēnei tāmaki i te rā tuatahi. Oh, āe. Nō reira, he aha ngā kōrero hakaaro whai take i puta i te rā tuatahi ki te hunga o tātou i tai tinana atu ki tauira?
Tētahi, tētahi āhuatanga pea me, me panoni, i rongo mātou i, e whā ngā kaupeka o te tau i te rangi kotahi. I ua, i paki te rā, kino mai te hau, kōpeke pai. Nā reira, ā. Ooh, wa wa pai te hau nei, taua rā.
Ka mutu, waihongia mātou i ngā kaumātua e koutou kia pūhia e te hau, hāngai tonu mai ki a mātou, engari. Noho tonu. Nga tangata katoa pata mai nei, ah, e huri peha ana koe ka mate, rapu ana au i te rakau, kia noho ke au, kia hakaruru ai au ki tenei taha. Taku aroha tako.
Na, i kite au i etahi o aku whanaunga o Matawai e katapae ana, he aha matou e noho nei i waho, puhia ana e te hau, engari te pai hoki o enei whare e tu ana, na reira, koina pea tetahi ahuatanga me me whakaaro ake mehemea ka tū tētahi kaupapa ki waho, me raumati, ā, i hanga karo tērā te kaha o te hau i te rere o ngā kōrero, hanga ngū, wētahi, engari, ā, ko ētahi kōrero pai i puta i tērā hui ko ngā kōrero a Kīngi, puta i a ia ētahi mea e rua e ngā mea kaha o tātou o Te Tai Tokerau, ko te wairua whakataetae tētahi, me te tini o ngā uri, me te mārenatanga o ērā mea e rua e oho ai tēnei taniwha nui o Te Tai Tokerau i tino oho au i ōna kōrero, i te mea he tangata hākinakina ahau, kei konā katoa te whakataetae, te wairua whakataetae e oreore ana. Tino kaha ana tera taha i roto i a koutou Ngati Hine. Ngari, ngari, i pai ki au, i pai ki au te whakaaro o tera, you know, kia, kia porowhita. Ai, pai tera whakahaere yeah, ki a koe? Yeah, yeah, pai ki au. Te aka noho porohita i te iwi?
Ai, ai, kia pai, yeah, kia kite koe ko wai nga kai korero, engari kia whai wahanga i a rohe ki te korero, i pai ki au, e mehemea hore kau, mehemea he ra paki, taku whakapae, ka tino pai tera, you know, ka watea. Me wai pai kau. Engari tērā tū noho nē, porohita nei, kāore i poka kē i te āhua o tā tātou noho i roto i te wharenui nē. Ana hoki.
Tino horekau. Titiro atu, titiro mai. Ia, ia.
Nō pai te whakaaro, and then ka mate kai koe, ka hihia kapu tī rānei, māmā noa iho te haere te tiki horekau i mea hei ārainga atu. Ia.
Nō ko taku wero i a koutou te hunga e tae atu, e, he kōrero hau rānei, he hakaaro hau rānei i puta?
I te rā tuatahi. Me mea ko pau ngā kōrero mō te rā tuatahi, pai noa he te nuke atu ki te rā tuarua, te rā tuarua hoki i tū te hui i roto i te whare nui raka, ā, ka mutu rerekē te haka haere, kāore e tūwhera ana ki te katoa, me āta whiriwhiri anō, e, e hia nei ngā rōpū, nā, ko rātou ngā kaikōrero i te rā tuarua.
Mana koe, he tino pātai pakeke tēnā, e mehemea he mea hou i puta, he hou ki ngā tāngata e kōrero ana, ki a mātou te hunga ko roa nei e mahi ana i roto i te reo me ōna akoranga, i ngā mea katoa, He uaua kia rongo i tētahi mea hou. Na, ko tētahi, tahi o aku, hei hou ki ngā tāngata, ko taku, tētahi o aku, horekau te hōhā, he, ia, ka haere koe i roto i ngā hui, whakaatu, ka hoki mai, ka tahi anō tēnei, ka hoki mai ki roto i te kaupapa, he pēhi ki mahi kia Manaaki koe te hunga hou e uru mai ana ki roto i te kaupapa. Na, me taku hari i te, te nui o te hunga kua uru mai, engari me taku whakaaro ake, hoatu te mea pai, i hoatunga he wāhanga mō ia Ia rōpū, ki te kōrero, he mea pai tērā, ka rongo āe mahi ana rātou, tēnei mahi ana rātou i tērā. Ko tērā tētahi mea pai, engari, me taea ngā iwi nei, horekau kē i rangahau, i hanga whai whakaaro ani pea, e mahi kē mai ana Hokianga i tērā, e mahi ana Wairānia i tērā, ka hoki tuaruangia ngā mahi, he āhua hōhā tērā ki ahau, i runga i te mea horekau e angamua ana. Ko Urutaatu ki te rā tūruhi, ae nei, Taylor?
Āe, tērā atu, āe, ehara i te mea i tino noho, i roa taku noho atu. Erangi pai, i tae atu mātou o Ngāti Whātua i runga i te, ā, ko te kura te mea i karangatia, nā mutu atu tana mahi e hoatu i tērā mahi ki a mātou.
Here tau. Āe, āe, nō reira, mātou, nā te tikanga. Te tangahua o te wheketere Whakatupu to. Teka, na,
ano ki au koia te putaki o te hui, ne, ko te korero, ne, ko te korero mo nga kaupapa e kokiritia ana e tera, e tera. Na, i hanga pera wa matou korero, korero ana mo wa matou kaupapa. Aye, me nga korero putaki. Ko te tini hoki. Ai. Ā koutou kaupapa?
Ā e Piki Wheketiri. Ā, erangi ai, pai i kite au i a koutou mā o Kaikohe i patapatai kē te tāera ki a koutou. Nā, i rongo nahe au i te Hiore Hakamutunga ngā kōrero o koutou o Muriwhenua. Erangi pai. E kite ana ahau ne, e pai nga korero, ne pai hoki te haka huihui i nga iwi i runga i te hakarokotai i tino marama ana. Erangi, ah, e hanga tautoko ana i wau korero, e korero rerekē raini e puta ana. Aoni pea e kite ana i te ngaru hou, wetai tangata hau, erangi wetai wa no ki au, e tae atu ana nga tangata kia, kia pai ahuatia te hui, na, ko kei, oh, i tae atu au ki tenei hui, erangi hoki ki te kainga, kahore e Kahore pea e aha ana, kahore e hakatū kaupapa ana, aini pea ko te tūmanako, nē, aini pea ko te tino tūmanako o te hui kia tae atu pea tētahi ka rongo i ngā kupu nei, ka whakaaro ake, oh, ka pai, ka pēnei kē te, te mahi. Aini pea e unga pērā. Kahore au mōhio ki tērā hunga, mōhio ki te hunga e whai āhua noiho ana, ka hoki, ka I rongo koe te wairua pai o Te Huirau, e kaha au, e tū no pai te wairua tēnei, e rawe te au. He pērā, pērā, ko te wairua tonu rā i roto i ngā kaupapa o te taumata, o te kura reo ki whirinaki tērā wairua tino harikoa, erangi ai, he pai, pai ki au ngā kororo o Kaikohe. Ā, erangi rongo au ko ngā kōrero pai katoa i puta i te tīmataranga ki hau i tae pēhea ngā kōrero. Ia, rawa koe e rongo i a mātou. Āe, e rongo au ngā kōrero. Ko mātou te tīmatanga. Āe, ngā kōrero mō te pōhiri, nē, koia ngā kōrero i te tīmatanga? Ō, tō, tōna tikanga ai. Āe, i ahu pē, te tikanga nei, i ahu pēhea i te mutunga iho? Ō, nō, e pai, e pai, e te mea e kore taea kia kaua e pai, ko Kepa mā, ko ngā, ko te Ka mutu, ka aka whirinaki mai ko te hoa o ngā iwi, Pene Tauī, ki runga i tā mātou pānara me taku whakaaro, hō, tēnā koe, umm.
Tena pea he whakaaro pea ki tāu, e rata tonu ana ki au, mō tērā mea e rongohia he mea hou kāore rānei, ka kitea mehemea e tuwhera ana te whakaaro kia mau tētahi mea hou, kaua e tae hui atu mehemea kei a koe ngā whakautu katoa, e kore rawa koe e rongo i tētahi mea hou. Whakaaro ake ana, e hia te roa au e mahi ana i Tāmaki ki ngā kōrero mō Ngāti Whātua, ka tahi anō au honohono te tae atu ki reira, Ki te marae, katahi anō au ka rongo i tētahi kōrero mō tā rātou tupuna a Hui Kaiwaka, nā, tērā tupuna raka he tangata haka huihui te tini kia whakataungia te wāhi rā he kāinga, ahakoa pēhea te maha o taku taetae atu ki reira, katahi anō au ka rongo i te, he mea hau tērā, hoi anō, e pā ana ki tāu e mea, mea nei mō, mō ngā, ngā hui neki, te tini o te tangata mahi i roto i tērā āhuaranga, i whakaaro ana au ki aku whanaunga nei, ki taku māmā, e mahi ana i ēnei mahi kia, kia tō tō tangata mai ki roto, ka mau tētahi mea hau mehemea koina ko tāu e rapu ana. Engari mehemea taiki ana koe, ki, hoki ana waku whakaaro ki tera kaumātua kia tā mātou, oh, kia Matua Tūkākī, nē, hei tāna, tā tātou raruraru ka tae ki nga hui nei whakapae ana, oh, horekau he mea kei roto i tō kete, horekau he mea kei roto i tō raurau, e hiena koe mā tiro ki te hunga penei a Aperehama mā, te, te hunga kei reira, whāngai te mātauranga, ka. Haka tahangia koe o nga mea katoa i roto i o kete kia whakakīngia e te koroke nei. Tahi ano koe ka whakaaro e ea ana to tae atu engari whakamanangia nga mea kei roto i a koe, rapua he aha ke kei roto i te hui nei hei kīnaki whakatupu i tera, na, ma roto i tera he mea hou kei roto, a, ko te hi, ko tāku e kite nei ano hoki, a, ko te hihia haere ki nga hui nei, a, Koro pai, hē rānei tēnei engari ko te, ko te kaha hiakai ki te mātauranga, te kaha tera hiakai i ētahi wā ki taku titiro ka huri ki te apo, nē, mā, kia tōngia te katoa, kia tuhingia te katoa, whakawhiwhingia au ki ngā mea katoa, katahi anō ka ea taku haere engari ētahi wā noho ki tō pīhi kotahi noa iho nei, āta Haka nohongia tērā ki a au. Ko, ko tētahi o āku, ā, te mea pai ki a au he whakarongo kōrero, ahakoa ko wai, ahakoa nō hea, me taku mīharo ki te whakaaro o te tangata, whakaae, whakahē rānei, ehara kē tērā te whāinga i te mutu, ko te wānanga kē te mea nui, ā, me taku, taku hihia o taku kōrero ki te, te iwi pea, a, anei hoki ana ki te whakakāinga i te reo, Ko tērā ko tāu e whakatau nei i te noho pai o te whakaaro me tō whakamahi, ā, i tērā reo ia rā, ia rā, ia rā, hara i te hakawehengia ki tēnei te ōpaki, te ōkawa, te, te reo o mua, te reo o rangi, aha atu, aha atu, engari tāu kua, kua mārama ki a koe tō whakamahi, tō haere ki ngā hui nei, he wānanga ki te iwi kē, kia kite koe, kia rongo koe i te whakaaro rerekē, kia whanake, kia whakamana i tāu i whakaaro inanahi, tēnā pea ka rerekē āpōpō, aua hoki. Engari, āe, tērā ki a au, mā te haere pērā ki roto i te hui, ko tēnei mea te hau, te whakatupu, te, te haka puawai, te whanake, te panoni rānei i te whakaaro i a koe, ā, mā tō, mā tō ā, haere i roto i te māramatanga, tēnā pea kei reira kāore rānei, engari haere pērā atu. Kia, kia au nei anō hoki, tēnā pea hei, hei Hei tautoko i taku kore tae atu pea aua. Ae, ka nui taku tautoko i a koe Mara e pa ana ki wo korero rawa au i tae atu ki te hui, no te mea he hui mate to matua i te kaunga i to wa ra. Engari mahara ana au nga korero o mua me nga kaumatua i kaha tautoko i nga hui penei, ahakoa te torutoru o ratou i haere ki nga momo hui nei, ā, ka whakahokia e rātou ngā kōrero ki roto i te kāinga hei wānanga mā ngā, mā, mā, mā te uh, tokomaha o te kāinga. Nō kua kite au ētahi o ngā kuia me ngā kaumātua e riri ana, e, e hakarawerawe ana, e mm, aharaine mm. ana ki ngā kōrero, ā, kia puta anō hoki te māramatanga i waenganui a rātou mehemea i tika ana tēnei take, tēnei tūmomo reo, tēnei aha atu rainei e kōrerotia ana, hei whakahoki ake ki te whakaminenga o ngā, o roto mai o Te Tai Tokerau, nā, koinei pea te ki a mātou o o Te Hiko o Te Ika o Muriwhiina tō mātou ake tāera momo raini. Āe, nō reira kua tino rerekē tēnā āhuatanga i āianei nō te mea ngā hui mate, ngā hui ōrā hoki, ka tae atu ngā tāngata ki te hui, kua whakaoti i ngā whakaritenga mō taua kaupapa rānō, ā, ko kai, nā, ko hoki rātou, ā, rawa anō rātou e noho pūmau ana, ā, ki, ki te marae, ki te āta wānanga, ki te āta, ā, ruku i ngā, i te hohunutanga o ngā kaupapa. Mehemea hau mai ana ētahi o ngā, ngā ope manuhiri ki tētahi hui mate, kua kōrero ngā, ngā kaumātua me ngā kuia i ētahi anō take. Ā, hei, ā, hei, hei, ā, nō te mea ō tātou kaumātua, ō tātou whanaunga i te kāinga e noho raorao ana, e noho i te, i ngā, i te taha moana, nō reira, he wā pai pea kia āta noho ai te, ngā whanaunga ki te wānanga i ēnei, ā, momo wānanga. Nō reira, E tino mihi ana ki ngā kaikōkiri i te kaupapa, he tai, he tokerau, nō te mea e tarai ana rātou ki te, ki te whakahoki ake i tēnā momo wānanga. Me taku whakaaro hoki ki, ki ngā kaumātua pēnei i a Pā Hēnare, i a Uncle Māori, Ki a rātou, ko te wānanga he wāhi whaka, ki te whakatū kaupapa hou me te rapu i ngā mātauranga hou. Hara i te mātauranga e kōrerotia ana tātou ngā mātauranga tawhito, he wānanga anō tō rātou mō tērā kaupapa, engari ko te tino wānanga ki a rātou ko te ngā ruku i ngā mātauranga hou, pēnei i ngā take o tāwāhi, he aha tō tātou whakautu ki ngā āhuatanga i roto i te ao, ngā huringa o te taiao, wēnā tū āhua, koia ko te mātau, koia ko te wānanga ki a rātou. Kua tērā tētahi o ngā pātai i a Ngahuia mā i tā rātou pānara, e mea atu au, Kōrero ana mō tēnei mea mō te tikanga, te tikanga, te whakaeke o te pōwhiri, ērā mea katoa. Na te, engari, e kōrero nei tātou, ko te reo me ōna tikanga, ko tēnei mea, ko te mātauranga, ka haere ake te nuinga o ngā marae ānei, haere ake ngā manuhiri, ko Mihinga, ko Whakautunga, ko Tangi, ko Hariru, Kua puta ki te kapu tī. Ā, he, e, i a mātou e tupu ake ana, ka meangia mai, te haere ki te kapu tī e, e, he, he poro kōrero i tērā, e, e kore ngā tāngata e hoki mai. Nā, he nui te hunga i a ēnei, haere atu ana, tangi, hoki atu ana, rawa, rawa e nohonoho mai ana. Nō reira, tērā āhua o te whaikōrero, tērā āhua o te kōrero o te marae, e ngaro haere ana ki runga i wā tātou marae. Nā, i a koe kōrero nei, koinā e whakaaro ake ana, ahakoa i ngā tangihanga, ko te wāhi tērā e rongo ai koe i ngā whakapapa, e rongo ai koe i ngā take whenua, e rongo ai koe nā wai i taha ai te hōiho, wai rānei me, ia, kei roto i te taiapa o tētahi atu, ērā, nā wai i taha ai te tāne, te wahine rānei o tētahi atu, ērā momo kōrero, I whakahaerengia i runga i te marae koe tera te tikanga o te whaikōrero mō te tangihanga kia mōhio ai te whānau pani me te tangata kua mate nei koe tera tō whakamana i a rātou engari kia haere tātou kitea mai e te marae hokihoki atu ana Kore kau e noho ana he mea. Te pai tenei o na wai teka nei ne, he hui pera ta tau i nga wiki katoa. He tapiritanga ka huri atu ai ki a Hinewai kia rongo ai tatu he aha tona nei hakaaro ki te hui nei. Muha koe tu kaha ko puta i to koro i naina nei te ingoa Tukaki. Ko te rereke Ka wānanga tahi koe ki a Tūkāki, te hōhonu o tērā puna, e kore taea te kōrero. Hōhonu ki muri, hōhonu ki mua. Kāore i pērā te hōhonu o te hui nei, ki tāku nei titiro. Anipā kei konā taku haka aro, ehara i te haka hē, Engari i runga tonu i te io o te kōrero ināianei nei, e me pēhea e whai ngako ke atu ai, he aha ngā ngoikoretanga. Ki au nei i hanga pāpaku rawa, kāore he kōrero hou, kāore he hakaaro hou i puta. Koe tēnā ko taku take i noho tāhaki kē ai ahau, kia wātea ai māua ko taringa ki te hopu i ētahi mea hou. Ko aua kōrero rānō, Ko aua pātai rānō. Ā, nōku tōku whakaaro, tēnā pea e kōrero anō tā te tahi. Engari i au e noho ana i konā e hakarongorongo ana, koe tērā ko taku tūmanako, kia rongo ahau i tētahi mea hou. Tētahi āwhina, aini pea ko ngā kai patapatai, kia nui atu pea te taima e hoatu ana ki ngā kaiuiui, hei āta whakariterite mā rātou i ā rātou pātai e hōhonu kē atu ai te ruku ki roto i te takeraka. Nā te mea ka noho mai ahau i roto i tōku rōpū, ko te pātai e hōmai ana ki a au, he aha koutou i ngākaunui ai ki te reo Māori? Wā e hanga hōhā ana au ki te hakautu i ērā momo pātai. Ki au nei he pāpaku rawa. Nā konā au i hanga ngaro ai nā te mea he maumau taima ki au nei te hakuutu i ērā momo pātai e tata reo nei kia puta mai, kia tū kāki ngā kōrero, te hōhonu ki muri, te hōhonu ki mua. Nā, ko tāku tērā e kite ai tētahi ngoikoretanga e kite ai ahau i roto i te hui raka. Me pehe ora ai tēnā pea kia roa atu te taima e hoatu ana ki ngā kaiuiui hei hakarite i ā rātou kōrero. He, te pātai nui i roto i tērā hui māku e hopu atu, e pātai kē ana me pehe ora ai te reo Māori. Maumau taima tērā pātai ki au nei, ka ora te reo o te kāinga, kei roto i te rorohiko, kei hea katoa. E ka ora, ko te pātai nui kē ki au nei e iri ana ki tōku ngākau, me pēhea e pūmau ai taua ora. Nā te mea tōna ora o tēnei wā ka mau tonu, engari ehara tērā i te ora tika, te ora matomato nei, nē? Me pēhea e pūmau ai taua ora? Ka hoatu ki a koe, nā, mēnā e kōrero anō, hakae rānei, hakahē rānei i muri i tērā, Ka haere tonu ā tātou kōrero. Ka pai.
Tangata kino ahau, kia kōrero pēnei au nei. I runga i te mōhiohene wai, ko tāua hoa katoa e mātakitaki mai ana. E kaha mātaki mai ana. Kāore au i tae atu ki te rā tuatahi, take, kāore au i tae atu nā te mea i mau au ki roto i wāku anō mahi, mahi tūturu nei. Um, nā, taku mahi, mahi ana au ki te ao hauora, nā reira waku mahi e titiro ana ki te ora o te iwi, o te, o te tangata, mm. wēnā mea. Mm. Nā, i ahau e titiro ana ki tēnei kaupapa, ka whakaaro au ki ngā tohu o te ora o tēnei kaupapa. Mm. Me mea tātou e ki ana ko te whāinga nui, ko te oranga tonutanga o te reo Māori mutu, ko te ora o ngā mea e motu ake hake ai te reo o Ngāti Wai, te reo o Ngāti Hine, te reo o Ngāpuhi, te puku o Ngāpuhi, ā, te reo o roto o Hokianga. Nā, inā, ki ana tātou koe tera ko te whāinga, well, ko hau mea ana, konā ngā tohu ā, o te ora me te pai o tēnei kaupapa. Tuatahi, ko te horopau o ngā tīkiti, kite ana tātou nui te aroha o ngā whanaunga ki tēnei kaupapa. Mai, tēnā pea moe ana koe takoha ki te horo i pau pea i roto i te kotahi rā, nē, wētahi haora pea, nē, nē, te kaupapa rā. Nā, whakaatu ana i te hiakai, te hiahia nui i roto i te iwi ki te noho tahi, i roto i te ngā, ngā ngāpuhi, Taitokirau. Ki te noho tahi, nā, ka whakaaro ahau ki ngā tāmi hei tamariki ana, ina karangahia tētahi hui pērā, tokoiti ka tae atu, he tokoiti whakapono, nā, ko te tokonui, he arokore ki ngā āhuaranga reo. Nā reira, kei konā tētahi o ngā tohu o te ora me te pai o tēnei kaupapa. Rua, I tū te kaupapa, mea nui kia tū tētahi kaupapa pēnei rawa te nui, um, i roto i a tāu, i roto i a tātou o Te Tautokerau. Toru, tētahi me pai ki te ahau ko te um, tai atu o ngā whānau, tai atu ngā whānau. Mm. Tamariki, ngā mātua, e kaha kōrero Māori ana ngā tamariki mm. ki ngā mm. mātua, ngā mātua mm. ki ngā tamariki, ngā krani, kona ngā reanga katoa, noho tahi ana ki tētahi hui, rei te mea he wānanga mō te hunga 30, 40, 50 tau anahe. Kona ngā tamariki, rere ana te reo, puta Māori mai ana te reo Māori, rere Māori ana te reo Māori. Um, koe tērā ko tētahi o ngā mea mm. tēno pai ki a hau, hau i tupu mai tētahi whānau reo Māori. Um, hari te mei, e nui ngā whānau i wērā tāmai, e rite ana ki a mātou, koutou mm. pia. Um, mm. Kāhore, au i paoro atu ki wetahi whanau korero Maori ana i te kainga i ahau e tupu ana. Um, na, ko tetahi ano tohu ko te nui o te kata me te nui o te hari. Mm. Uh, hei tāku e, e taha nui tērā roti o tāo Ngāpuhi, pai ki a tātou ngā, aha, kua hui mate, mm. hui ora rāne, ka rongo tonu te tangata i te kata. E uro ki te whakatau. A nā reira, i tino kite i tēnā, kite i te rōpū tuatahi, i tērā tuatahi rā, ā, tuarua rā, koutou, whakaeke ana ki runga i te... Nā, tēnā ka ea ai te wā nui. He tohu ora, he tohu pai. Ina nui te kata, he tohu hari. Tēnā. Tēnā koe te rata. Ina ngunguru ai, ina hohana ngā tāngata, o kona pea, Mōhio ai koe, ehara i te hui tino pai. Ka mutu me te wairua whakataetae i tō mātou whakaeke ki runga i tō mātou pae. I te pōwhiri? Nō, i te wā o tā mātou pānara, ko mātou te pānara tuatahi, kātahi ka tīmata atu kia Kipling, kai ka taki haerengia mai e ia tana taki.
Tātai me te pōtiki. Ka mutu, horekau rawa i whakaritea. I pahu noa iho, engari te timatanga e Kepa ka whakaaro mai a Tātai me pai atu tāna, me pai. Pai. Ia, mutu ka mai. Nā, ka kite koe nei, ngā whaunu, kaha mātaki ana tērā i ngā whanaunga, ka pā ki a rātou te, tērā mea te whaumau. Nā reira, i ahau e titiro ana ki tēnei hui, kore au e noho ki roto i tērā iwi a Ngāti Epa Kōhatu, kua noho kē au ki te iwi o Ā ngāti, mihi. Nā reira, mihi ana au ki ngā kaiwhakahaere i whakatū i tēnei hui. Te taima tuatahi tēnei kua tū tēnei hui e karangahia ana ko He Tai, He Tokerau. Ā, tae ka tae atu ngā iwi o Te Tai Tokerau, e tae atu ngā whanaunga. Ā, ko hau hoki i whakaaro ana, hara te Hara i te mea me rongo tātou i ētahi whakaaro hou, why not me rongo i te piki haere o te kaha i roto i a koe ki te haere tonu i roto i ngā mahi, nā te mea mohe ana tātou ko ngā mahi reo hara tēnei te mahi kotahi i tō ao. He e waru, e iwa pea ngā pota e mau ana te tangata i tōna ao. Na, ina rongo tatou i te pai o te noho tahi ki wetahi hoa e kokiri ana i wana mahi i roto i tona kainga, na, tera e mahi ana nga mahi ka mataki koe i a Ngati Whatua Pukoro hohonu me nga mahi nui kua tutuki a ratou, kua puta i te po, ki te ao, ki te. Oh, i te kore ki te pō ki te ao mārama. He mātakitaki i a Kaikohe Pūkoro Kore.
Me ngā mahi nui kua tutuki hoki i a koutou, me te pai o te reo, e tino rongo ana i te reo o te puku o tērā wāhanga o Ngāpuhi. Nā reira, Hei tāku, me mihi tātou ki te pērā, te pae o te wairua, te ngāpuhi o te wairua, kona hoki tērā wāhanga ngāpuhi o te haukoti kōrero, tū ki te kauhau, ahakoa ehara koe i te tangata e noho ana ki runga i te te pānara, te pae kōrero, kona hoki tēnā taha ngāpuhi o te hui. Nā, nā, wano, te wairua o aku koro, ko hau e mea ana, tēno pae te hui, he tīmatanga tērā, tīmatanga tino pae, mōhio nei Ina tū anō a te ratou, kua horo kē atu te pou o wena tīkiti, i te nui o ngā whanaunga e hihi ana ki, ki te tae atu ki te whakarongo ki ngā kōrero, ki te rongo hoki i tērā pikinga haeretanga o te kaha i roto i a rātou ki te haere tonu i roto i ngā mahi, ā, whakapūmau i te reo, kia ora roa te reo. Kia ora moaki. Koe wera kōku whakaaro matua, te kaupapa nei.
So, so, kia koe, kia koe, um, Hinewai, ko te rongo i te reo te hua, o, e mōhio nei, e mōhio nei tātou, mā ngā wānanga e whakahaerengia ana, ko te mea horekau e kitea ana, he aha te hua o ērā wānanga. Kotahi o ngā wānanga tino nui nei, 200, 300 ngā tāngata tae atu, Ko te mutunga mai, ko taua kōrero tonu mai i ngā marae, kei hea ngā kaikōrero, kei hea ngā kaikaranga?
Āe, kaikōrero, kaikaranga, ko tērā tētahi wāhanga o te ao Māori, engari i roto i ō tātou kāinga, he reo kōrero tērā ia rā, ia rā. Inā rere ana te reo i roto i ngā kāinga, e mōhio ana hoki ana tātou ko te tohu nui o te ora o tētahi reo ahakoa he aha te reo, Ko te tuku ihotanga o te reo. Nā reira, ina ora ana te reo i ngā kāinga, hei tāku, koia tērā ko te tohu o te ora roa o te reo Māori. Me ngā marae. Ina ora ngā kāinga, ka ora ngā marae. Aini pea, āe, koia pea tētahi o ngā hua nei, āe, i au ka karongo ki wāu kōrero o Hinewai, ka huri pea ōku whakaaro, aini pea i ngā wā katoa e kimi ana tātou he aha te hua o te kaupapa e kite ai te kanohi, he aha rā te hua, erangi, Anipe ko te hua kē kāore e māpurapura mai ana ko te kite a ngā tamariki i te taiea haere o te reo Māori, e kite ana, oh i tiki kite koe i tērā kaupapa, e kite au i a Matua Tucks, tērā tāngata whutupaoro e kōrero ana. Ko noho mana nui ngā whanaunga Māori i ō rātou ao. Āe, anipe koia kē te hua, ko te hakaaweawe i ngā rangatahi, kite au i ngā rangatahi e hīkoi haere ana, Aini pea taku korero he mahi pai ahua te nuinga o tetahi wahanga, aini pea he ora kei tera, ai, ki te hakakori, ki te, kia kite nga tamariki, oh, aini pea e hua tonu kei, kei taku whai i te reo Maori. Mm. Mm. No, no, pai, pai ki au to, to tirohanga, pai ki au. Ah. Mm.
Ahau ka titiro ki a tā te kaupapa pēnei tēnei nei na tae no ka ka tāti te te pihi ake a me tautoko tauawhitia a ko tetahi ahuatanga kaha kite ana ahau i roto i ēnei tumomo hui e tū nei ki te kāinga, ko te, ko te, ko te mātinitini kua tae mai ki ēnā hui, ko te hunga kāore kē e noho ana i te kāinga. Nā te mea koia tērā, ko te hunga e hiahia ana kia pania ki te reo o te kāinga, ngā tāera o te kāinga, ko ako ki te korero Māori i hē ake atu, kua hiahia hoki mai, kia tautau ki te puna reo o te kāinga. Engari anō ngā mea o te kāinga, pēnei a Wiremu nei nā, i mau ki te taumata i te marae, kei ngā kahuta e mahi ana i te taima o ēnei hui. Nā, me whai whakaaro te, ngā taha e rua ki ngā pīkauranga e pīkauria ana, e ngā taha e rua. te hunga o te kāinga e mahi ana i ngā mahi, e ako pērā ana i ngā tikanga, e ako ai nāna ngā tikanga mā te āta mahi i ngā mahi i te marae. Engari anō te hunga kei waho atu, hokihoki mai ana kia wāhi mōhio pēhea reina ngā tikanga i te kāinga. Mō ētahi, Ko te maunu e hokihoki mai ai rātou, āe, rite nei ki tā te whanaunga nei i kōrero ai, me hopuaina te whakaahua ka whakatare i te taha o te hunga rongonui, ana, ko kite ake he mana tō te hoki mai ki te kaupapa. Ā, ko tētahi o aku matakutanga mō te taha ki te ako i wā tātou tikanga, pēnei te karanga me te whaikōrero, E ako ai nāna pēnei i te, i te mahi whakaari nei. Ka mutu ko te hunga mahi wērā mahi e āta whakaari atu ana i te karanga e whakaari atu ana i te whaikōrero. Mehemea koirā te ara e ora tonu mai ai wērā tikanga, tautoko atu ana ahau, engari e aroha atu ana, he pāpaku, pāpaku nō te titiro ki te hohonutanga o te aroha me ērā āhuatanga kei roto i wēnā kawenga. I ahau e hakatupua mai ana, horekau he marae i tō mātou kāinga. Ko ngā hui mate, ngā hui ahakoa e aha te hui, hakahaerengia ki te whare tonu o taku tupuna whaea. Kite au i a rātou e kawe ana i wērā tūmomo kawenga tapu, ā, ngā whakariterite, ā, otirā te āta mahi i ngā mahi. Ki te au i a rātou, rārangi mai nā runga i te parani me te, te, te whenua i waho i te, te whare ki te karanga i ngā manuwhiri, ā,
ngā, ngā, āe, me ngā kaumātua e nōnoho haere ana i roto i te whare ki te tuku i wā rātou whakaaro, ā, Hoi noa kua ahua hakatahahia tātou i wērā kawenga, i wērā tikanga, kua huri ki tētahi taera ahua hou nei, nā e hanga mataku ana ahau ki tēnā. He hanga pēnei anō a Aperahama ki a au nei i te kapa haka i tōna wā i mua, te iwi kore reo. Engari ka tū mai i mua i te iwi e haka ana waiata ana, he reo Māori katoa, horekau kē te iwi rake e mārama ana. Nā, kua hanga rerekē pea i āianei. Kua tino rerekē. Kua tino rerekē i āianei. Engari ko te kōnohi ā-roa e kōrero nei koe ki ngā tikanga, Kei kona hoki tōku konohi aroha ki te reo. Pēnei na, ka hako hoki anō e ahau ā tātou kōrero ki runga i te reo, te taki i tū ai te hui rānei i tērā wiki. He aha te taki? Ka hakarongo tātou ki te nuinga o. I te pō tuatahi, kai tahi ana tātou i taua pō, ka piri mai tētahi o ngā kuia o te hui rā ki tōku taha. Āe, kua hanga haurangi. Engari te pai o tērā, He, he pononga kolu. Nā, e kōrero mai ana ki au e mō te maha o ngā hapa kei roto i te reo o te iwi nei. Aroha ana au ki au, he tika hoki tōna kōrero. Ki au nei, he aha te take ka hia nei tau? E kōrero pēnei tonu ana tō tātou iwi. Nāku tēnei kaupapa i kōkiritia. E kōrero pēnei, ka kawa koe. He aha te take? E kōrero pēnei tonu nei i te iwi nei, ka karangatia e au i a koutou. Nā, ko rātou te tokomaha ki taku titiro e kōrero Māori ana i roto i te hui rā. Ka waihotia ki konā nā te mea he take anō tērā, engari e wero i a tātou. Ehara tēnei a Noho tahi ki a koe te whakarāwaho i a koe e Tuka, na, i te mea kāore koe e tae atu ki reira, he, he pōwhiri tēnei ki a koe kia hoki mai anō a Te Tahi Wā, te tūmanako kei a koe te rongoā mō taua mate i kōrero nei ai. Kia ora. Nō rānau, kei a koe e tae haka aro hohonu. Ko te rā, ko te rā. Engari e tātou mā, kua pau te wā ki a tātou mō tēnei pūtake. Ā, nō reira, me pēhea he, he haka mutunga? Ā, kāore he kaha o te ngira tū tahanga. Kia tui ngā ngira katoa, ka oti ai te kākahu.
Kia ora huhui mai nō tātou. Kia ora tātou.